ende foni usina ujere ninoitsa kubata kana asitombogona kana ushandisa foni yai ndakugona yeah, Ah, guys saka isi takutaura yanga iri nyaya njuso handiti nduya tadzokera kuti tiite saka munhu asi kuedeka saka uh, kuti zviite easy futi kwaariwo kuitira kuti vanhu munozoataka muchituka munhu muchidii regera tichiita iri core ataure nyaya yatoda kutaurawo atoda kungoti tiziyewo experience yavakaitawo vachishanda na yavakadzidza pavakadzidza najuzu because munhu wese atoda kuzoti uyu njuzu uyu munhu akaita sei because kana neni ndatombosama kutaura si njuzu yemutoireti njuzu yemuchemba njuzu yemasuweji ndikonoti yemasuweji inenge iri nani ndo vana koki avo then bva ndonoti iyi njuzu ipi bva taona kuti injuzu yemuchemba so apa paka saka isi tese tanga chinetseka kuti njuzu ko munhu asinganyara anobuditsa sinhi yake zvaanoita zviya zviyaka ainini ndiri pfambi chaiyo but ndinotonyarawo zviita munongoziva ini sehure ndindude ndisingatombonyare kuita zviya zviya but ini ndinotosvoda kuita zvanga zviita mwana uyoyo saka bva totoona kuti i inenge njuzu yemusu inenge njuzu yemuchemba iyi saka pakuzoona kuti njuzu yemuchemba iyi pane vatazototi vari kuti aa ah, ah, don't worry ii njuzu yemuchemba inozvitangira kunoku yakatozvitanga kudhara kubva atori kuchikoro akatosvikopa kuita sei pakutonzingwa nenjuzu yemuchemba iyi maiziva saka njuzu yemuchemba iyi takuda kuti tichinyatsonzwa zvizere zvanzi ari kuhospital ko iye paakambolikisiwa asheli aitarisirwa kuti munhu acharwadziwa uyuwo usati watumira mapikicha yechinhu chako uchizvinyenga nebhodhoro uchidi kana uchimbokwanisa kuzvitora vhidhiyo uchizvinyenga nebhodhoro utarisira kuti unoda kuzotyisidzira vanhu kuti tanzi da zviurayi mutengere manyonyororo ndi anonzi chii mapiritsi ekuzviuraya zviurayi a ah, wai wakumwa zvinhu zvisiri fast wadii kutenga wemakonzo ewo black uya uda kunyepedzera kuti ivhundutsira njuzu yemuchembe wadi utenga ayaya mushonga wemakonzi weblack uya usada umbonyepedzera iwo paunombobuda uchizvitora vhidhiyo uchizvinyenga nebhodhoro uchinyengwa nekanhu kemwana wamudiki kuti usvike kuti vanhu vafunge kuti kamwana kadiki diki kaye kane diki iko kane hombe kamwana kaye kane hombe but zvabva zvaita kunge kane kadiki nenyaya yekuti

manororornamheno starawo mapiritsi ekanonotenga tumushonga tweblack turi fast tuya kwete uda kuti tyisidzire isu kuti tiregedze kutaura nyaya yako pampa mune muchida kungoti tingogara tichingokusekerera muchitidadira aa nhasi tawanoka zvekumbokusekera hani mosi tidadira nhamo hani mosi tisekewo nhamo yedu nhasi tiripo pakuseka waiva kuti hada uye chero akanzi imbinga but anopinda pokodo neumwana ikaka baba yechero vakaita mari pamwe pacho pone kabhinzi kacho nakahombe pamwe takumbokuseka iwa ndimombotiseka nhamo dzedu handimombotisekawo nhamo dzedu ah, bvaapa iwe wakamanikidzwa nani waitora vhidhiyo wega uchidya mboro uchitamba uri muvhurosi uchidii uchizvitora wega uchizviitira twoweti twako uchinyepa kuti vanhu vatifunga kuti watundi wega tenga manonoroni tenga manoroni toda kunyepedzera kuda kudzungaira kuti tikudzwire tsitsi munhu anozvivata achitora vhidhiyo hanti wakatotora vhidhiyo kuti wazonaiwo unotorere vhidhiyo uchizvivata dai waitovatwa nemuporo yana sabasteni magacha kana yana madla kana uyo anonzi ano yastana beta mazimboro mahombe anenge anyatsozadza muromo webechoti pa manje rako iwamemwanaka hatitomborindana dei tobuda nana lumumba veveve kana kuti wakabuda nasabasteni magacha ka kana kuti nauyuyu anonzi andistani aitide chitokubhiga kuti at least wakatambisawo beche rako pane zviri nani pane wototambisira beche rako uchinyepera kamwana kake kuti uri kutunda iko kamwana kake kutofirira oka tuvanhu turiendisa matunake Ah! vanhu vane ngatunake ah, tuvanhu tukanaka turi insam iwoyo maziru makashata yanonaka yayo yelo
hi darling uri boy uri hello ndati uri sei sei zviri kufamba here izvo
haa ndidzo dzatinadzo idzi ko tanzwa kuti unonyatsoziva njuzu tikumburombooti tsananguriro kuti njuzu uyuyu akabvira kuchikoro achinzi njuzu kana kuti

ndikuti manje ka kana uri uchiti uri kulive ka apa uri pafoni hazvinzwike

Hello. ya hanti uri kure because kana u- ukaita ukaita ukafona manje uri padhuze nelive inoita mm, maechos hatis- hatinyatsozonzwanana Yeah.
but apa takukunzwa manje tikumburo wakadzidza nanjuzu uyu kuchikora ainzi njuzu here kana kuti
Anonzi Monalisa Chavu.
ainzi chini monalisa ani
chavhura horaita inzi monalisa chavhura wo saka ima njuzu saka njuzu iri ndere kuzozvipa akura zvake
njuzu kutotanga kutoroona izvezvi tiri kutovhunduka kuti chii chiri kuitika ah saka izvi enjuzu njuzu izvi zvachona izvi zvaimbo ari kuchikoro zvaive nemasaini here tanzwa pachinzi akambotodzingwa kuchikoro akadzingwa nenyaya yei kuchikoro
oh, mastreets ari kupisa zvechokwadi azva zvinenge zvakatotanga kudhara because ndo zvaanga tongori kana body language ndo zvainga itongori kubva kuchikoro
manje uri foni yako iri palive imwe iri pasaidi saka tife tikanzwanana

ko wakukata futi ende vanhu vacho unoso ah? yellow tikukumbirawo ka usaisa foni iri palive usazviona unozoona live yapera because apa iri kuita maeko hatinzwanani kana une foni iri padhuze iri palive yaenda offline
orit saka ndozvatiri kuvhunza kuti kuchikoro makadzidza kupi pachikoro chainzi chii
wo painzi cholocho hai saka paakadzingwa pachikoro ainzi anga apara mhosva yei
angatakurawo nemabhurumu kuenda kumalawi manheru haa ah.
hataura ah, iwe zvauri kutaura zvinoitika kasi panga pari paboarding
Ah, ndozvaakataura iyezvo akakonfesa achitaura saka ndonyepa ndichiti chii aiwa handisi kuti hangu uri kunyepa ndikuri kuti pachikoro yaive boarding school here chikoro chenyu
wo saka chii chakaitika kuti vanhu vafungire kuti atakura vanhu chii pane zvanga zvaitika here pachikoro
Children vemudza pa boarding school, boarding school yatikadzidzira it was an SDA school, right? Eh. So vamwe vana vaitadza kupinda SDA because moziva mitemo yekusabata vamwe vaitadza kuibata tibva tavhurirwa inonzi scripture union. Mm. Saka pa union munongoziva kuti vanhu vanenge vasangana machechi ePentecostal akawanda.

zvakazoitika zvekuti akazotanga kutaura ka kuti zviya zvekutanga akunongedza kana kuti iwo wainzi pressure zobva tiwe pressure sinyarara zvako iwo nezo ndakatopedza newe tikadai tikadai tikadai tikadai tikadai ende vamwe wangu wakutanga kutobvuma kuti ah ndosaka ndichimuka ndakaneta hezvakati hameno zvinhu zvekuchikoro but zvaitoitika
horaiti ho akati pachikoro like example vanhu vari muscripture union vari kunamata then ndobva dhimoni rabuda saka pakuchibuda paya paya ndobva vanhu vatanga kutaura sikarangara kuti rikataura robva rati iwewo nyarara iwewo ndakadai ndakakudai mm. ndakaenda newo kwakati iwe nyarara ndakakudai ndakakudai

Alright. Saka ka unique aka kando kanoratidza kuti anga ari musatanist. Kunaka kasi munhu akanaka anenge ari musatanist.
Alright, anyway ngatisati satanist like kushandisa ku I um, mean kuti kunaka kwaakaita ndokwaita kuti vanhu vafungire kuti pamwe ane mweya unombomubata here.
zvaingoita zvacho munoza pane umwe munhu kuti unogona kungoita chatinoti jambwa rokuti unoita umwe munhu kuti unongovengwa nevanhu but iye angangori different you understand mm. angori different aifaririka and it was very very intelligent
orit akasiyana amiondo

wo it was yakazopera kuita yeseventh day adventist rini because pane vari kunyora kuti tinoziva sholosho sholosho hayi hanzi haisi
saturday kwava kune sda church then pakazonzi vamwe vana vaitadza kupinda sabata ndobva pazonzi pachivhurwa chi scripture union
Horaiti vanhu manzwisisa here hanzi chikoro ichi chaimbova che uh, seventh day adventist hanzi ndobva pazobatikibva pazoona kuti vamwe vana havaikwanise seventh day saka yakazonzi pakachinjwa ikazenge yakunzi yakupindu pane western union haichasii
ngaataure gore raakaenda kuri akadzidzapo then wozotanga kutaura zvaari kutaura asati ari wasina kuswera hanzi neuyuyu i have been there hanzi neumwe wachona i have been to that school and it's not sda
ah, ngavataure magore akadzidza iwayo
Alright, hanzi which year yaive ne seventh day Adventist? Even now kana pane vanodzidza iko mukavabvunza there is a seventh day Adventist school. But izvi zvakaitika um, Or pane mumwe ari kutaura kuti hanzi Sholosho High was a government school. It was never been SDA school.

Ah, ndikuti nyaya dzacho eh, ndikuti saka kwapangova newestern union hapasina sdi
saturday then sunday kweitwa inonzi scripture union inenge yakasangana maroma mazayoja maafm ya pane mumwe ataura zvikanzi its true its sda pane ataura kati chokwadi esda haasi kunyepa kola
yeah. orit saka wati kuchikoro saka ndo nyaya yakangodzimbirwa yekuti anamatirwa akamanifesta
tattoo then the school head was like uh, munhu wese ane tattoo mangwana ndikakwana une tattoo itori mhosva then she had to take iron akabva azvipisa patattoo paya paya kubva ita chironda
Ah, saka musikana yanga nemadhirama muri kunzwa here hanzi zvori pachikoro pakanga pari anga ane matatu saka kabviro dhera nemakatatu but bhodhi yake ari kutidatidza ingwa nechironda chauri kutora chiri pai because hanzi anga ane tatu headmaster vakati hatisi kuda kuona munhu ane matatu pachikoro hanzi akatotora aini bva azvipisa neaini kuti kaitonge karonda ayo musikane zvauri kutaura ishuwa here iyoyo kola uri kutaura zvechokwadi here kana kuti aiwa uri kunyepera njuzi yedu
tinganyepera njuzi kuti yagotadze yaipei zvayo past is past but ndozviripo
wo saka paakazodai mai vakabva vamunzwira tsitsi vaona munhu azvipisa neaini
madhezi achona abva zvasangana paakazoitwa espelled oh saka zvakanga zvasangana yekuzvipisa ri aini aiwa tiudze zvimwe futi

vabaire kuseka evidence kana uriwo wakuseka indoita sei manje
saka chitiudza imwe manje zvaakamboita futi anonakidza saka ive nemadhirama zvisho saka madhirama akaatanga kudhara
aiwa madhirama akamatanga kudhara akamatanga kudhara saka zvimwe zvaiita kuchikoro ndezvipi zvekuti pauri kuona izvi zvausi kushamisika
handishamisike hangu pazvese uh, she used to be a model the way she is munhu ukataura zvakaipa pamunhu haungazvitauriri zvese zvakaipa mm. ane mapositive thoughts ake mm. like i was saying kuti she used to be intelligent aitamba she was a model Mm. nekunyepa nekunyepa chaakambokunyepera wai maita anonyepa
anomaza zvezvo zvekubhodhi mwedzi yaya kuti munhu anouya achikudzosha masheti ari mwedzi uno akawacha sheti haina kuoma ndipowo sheti nekupfeka orit ko zvimwe futi zvekuti uri kuti uchionako mavhidhiyo ake eponai hausi kurohwa neana hausi kushamisika zvii zvimwe zvauri kuona zvaiita uchikoro Vachitadza kushamisika pamagoji akadaro. Mm. Aive nebasa evident. Tiudzeka mamwe mabasa hanti ndozvatauya kuti tita- titandare zvedu tinzwa.
Tozofumura zvakawanda.
chingotaura but handiti tatenderana here kuti ucha ndaku- paipa ndatombokuti ndiudze hangu ndozozviendera life ukati zvakawandisa mira ugotaura sikachitaura katinzwi
Maticha ikoko. mm. Yeah, saka ah ah ndari kuti hanzi
True caller uzive njuzu. Ah. vanhu vedu musataura zvisina basa one kola kuenda asati atipa nyaya chitaura kanyaya nhai swit hanti data ri kutopera here nhai
taura ka dzakawandisa hanti unotaura one one semataura waita yeainiyo yeaini yataurwa iyo mm. kwasara yeburi
yeburi chii chakamboitika paburi kuchikoro
haa kuti rakazokura nei hatizivi hedu vanhu vaidawo zvemaexperience kuti rakazonyatsodaro nei teta kunyepa asi vanhu vaidawo zvemaexperience vacha zvakadai dai
wokutyora experience chii chaakamboita experience chaunotaura
i can't remember i think it was 2011 Ku- kuchikoro ta- taimboita nguva yekuti tinonzi tiende kumastudies saka time yacho kwanga kusina magetsi kusina magetsi zvimwe zvanzi mawriting candidates bcause i think she was one of the writing candidates ndovari kuenda ku- kunoverenga chete vanhu vese dzokera chi kumahostels ndo paakazowanikwa sisi ari kumalab ne one of the chi of the school teachers ah, ah, eh. ndobva vabatikidzwa vari koko vachiita zvavaita pachikoro achitolambaswa na teacher
e pachikoro andi vakabatirwa kumalebhu e eh. mhm. vanga kwatori na teacher zvavo manje teacher vacho havanozotodzingwa chikoro manje basa
vakatodzingwa zvese pachikoro basa zvese oh vakazotodzingwa basa zvese nechikoro em
pati kutaura ipapa zvekuti aka manifesta zvekuti he ndinoenda nevamwe venyu kumalaunji kushandisai zvakadai zvakadai ndopakabva vabuda guri rese rekuti munhu anenge asisiri nomaoko apaipa pakutaura paipa anenge abatwa mm, anga mm. aburitsa zvese muri kuakadai maibvunza chakadai chi chakaitika chakadai chi chaitika saka ndakazodai ndikadai
horaiti saka paaka paakazomanifesta ndopaakabva azotaura zvese nezvekuti ndakarara naticha nhinga vava so so so so kusvika ticha vadzingwa
o zvaticha zvaitova nemavhi 11 zvakatoonekwa vari kulebhu
izvi zvakasvitwa nemavhilevhe izvi
orit ko zvimwe ramba uchitaura unoziva kusuitika ndosikapaipepo wauya nenyaya ndambokuudza kuseri kuti ndipe nyaya nditauri because tei tichitira data handiti iubva wati aiwa nyaya dzacho dzakawandisa itai live taita live yacho unachitipa kanyaya
nditsoka dzatiri kupakura tichitaura chiita chidzika nedzo eh, nyatsodzika nyatsodzika
tikutonyatsotoda bos toda kuzoti zvakabva nepi izvi yakata hello
ndepabasa ndinenge ndichipota ndichimirira foni so
orit saka chiti gaga ka vamwe havana data pasi guva vari da kunyatsorinzwa
ipapo madhezi ekubatwa naticha vairaya saka hanzi pakubatwa kwavakaita sisi kuti vachidzokera kumahostels evanhukadzi kwava kusingasadzokeke because kunenge kwakiwa because of tight security ka moziva maboarding kunokiirwa vanhu vabatwa zviya vatisha vaive hanzi ndopavakabriber musecurity vabva Abraham security uye paye vakubva vanzi naticharayira saka iwe kuti uchienda kwazvichaita saka iwe ndozongoto kukuburitsa kuma handinoziva kuti pavooding mateachers anopiwa mateachers cottage mm. abva anzi iwe saka ndochitokuendesa ndozokuburitsa mangwana makuseni ka ndokupa pawe mabhuku ete ngotongoya zokuridza mabhuku kuchii kumacottage ndobva sisi vabvumirana nazvo saka handisi kuziva kuti musecurity uyu akaita sei akaita sei ndopaakabva amhanya akanotaura kuvakuru mm.
eh, eh, tiri kukunzwa
tiri kukunzwa taura kola tiri kukunzwa
ya ndobva paakaenda kumacottages kuya kwavaienda security vaya bva vaenda akanotaura kune vakuru kuti ndo nyaya yanga iri chii yanga iri saka hanzi moment time yakabva yaenda masenior teacher maboarding master nemametron pavakasvika ikoko kwaanga ari kucottage yaticha anga vamutora vakawana munhu achinja kuita nyoka mm.
Wo pavakasvika kubva kumahostere uyu security ndiye akamhanya akanoripota kuofisi.
Eh, kuti ndapiwa mari chivhara muromo chekuti chekuti asi handina kufanira nezvaitika zvaitika nezvakati zvakati zvakati zvakati. Saka akazoona nyoka yakati disappear kuti anyoka ndiyani?
Maboarding master, madead master vanonga vashedzwa manje. Vakasvika hapo munhu anyoka.

Ah, nyaya uri kutaura ifirimu imuvu kana kuti zvinhu zvakatoitika izvi zvakaitika gore ripi zvekuti kana pane vamwe vanhu vaidzidza ipapo vanogona kuitinesa because panenge pane vamwe vanhu vekuchikoro kwenyu zvakaitika gore ripi izvi kuitira kuti vamwe vanhu vekuchikoro kwenyu vakanzwa nyaya vanobva vaiziva 2010 2011 zvauri kutudza zvakaitika here iwe musikana iwe kotinonyepereiko totaringa munhu zvekudaro o oh, saka pavakasvika vabva wana ari kuhosteri ndomu pavakabva vamudzinga

Ah, pakaipa. ko imwe tinzwe futi imwe taura imwe hanti wati dzakawanda tinzwe imwe kola

ekola eh, zviri sei
ya taura tinzwe dzimwe dzachona eh, mm. wo pane vamwe vari kuti akadzi vakadzidza kucholocho hanzi nyaya iyoyo mukatarisa mheno kuchiiko yekucholocho hanzi iriko nyaya iyoyo pane vari kutaurawo kuti hanzi nyaya iyoyo mukaigugula wati wati inowanikwa hanzi iriko pahistory yekucholocho amen pane vamwe vanhu ii tichatoitsvagurudza vamwe vari kutaura kuti hanzi mukatoenda kugurupu recholocho reschool nyaya iyoyo iriko e column hello eh pane vamwe vari kutaura kuti mukaenda hanzi pachiko yekuti olocho nyaya iyi iripo o oh, hanzi zvoni nevamwe true nyaya yakatombobuda mumanewspaper pamwe foni yedu pamwe ndoyasino airtime iyi because yakungoita ichikata pane vamwe vari kutaura kuti is true caller asi kunyepa nyaya iyi yakatonetsa pane vanhu vemucholocho vanotoiziva vamwe vari kutaura kuti nyaya iyi yakatombobuda mumanewspaper inotozikanwa nyaya iyi yakaitika

hanzi nyaya iyi yakabuda hanzi munonzi muchi hanzi chronical newspaper hanzi yakatobuda muchronical newspaper nyaya iyi pane vanoziva zvakaitika ikoko hanzi nyaya ikatombobuda muchronical newspaper yo kola achadaire foni
Hello. ya kola pane vamwe vanhu vari kubvumirana nenyaya yako vakawanda vamwe vari kuti yakabuda muchronical newspaper yakabuda hanzi yakatombonetsa nyaya iyoyo Handina vanhu vari kutaura kuti kunyepa nyaya yakabuda. I think pato eh pasingatomboda video because madays achona pa pa- ipapapo anga ari madays ekugadzwa John Landa Nkomo because aibvawo kucholocho ikoko. Haisi nyaya yem- yemafirimu haisi kunyepa inyaya yechokwadi.
hoo hanzi neumwe musikana wofuti ari apapa my sister akadzidza naye 2010 akatombodzoka kumba nekutya hanzi akutya kudzidza pachikoro so nyei muri kunzwa guys pari kutobudawo vamwe vanhu vekucholocho muraini vari kutotaurawo ipapo vari kutotaurawo ipapo muri kuvaonawo vamwe vari kutopawo makomenzi avo vekucholocho avo
Ichokwadi ko tingazovenga munhu zvekusvika kutanga kumupomera zvinhu zvaasina kuita sei? Mukada kutsvagisisa nyaya iripo yakatombobuda munewspaper akatonzi kuZimbabwe haachabvumidzwa kudzidza at any school hosika zvatoitika zvabuda munewspaper akatombonzi hapasisina pachikoro paachabvumidzwa kuti adzidze
I doubt if she has, if she achieved any educational level kuZimbabwe because akatobva atonzi no abhanwa. You get what I'm saying? Saka avo vakagara macomment section avo vari kufunga kuti nyaya yekunyepa kana kuti zviri kubva musoro mangu a ah, believe it or not zvakatoitika.
Horaiti, but nyaya idzi dzakambotonetsa maboarding school nyaya dzakadai okasa that time.
Mm-hmm, zvakaitika ndichazokutumirawo kuseri madetails ekuti angaiwana kupi nyaya iyi because nyaya itoripo kwoti haisi yekutsvagwa nyaya itoripo yemadays even paakachinja wachona kuti anyoka munhu wese akamuona itoripo nyaya yachona hoo paakatochinja kuita nyoka vanhu vese vakatomuona nematichers aivepo
nesu vana vechikoro takatoona tikatoita fiye tikatombodzoserwa kumba hoo nevana vechikoro vamwe vakatoona vana vakatanga kutombotya vakatombodzoserwa kudzimba ee eh, sesu taitogara naye murumu takatoita inonzi droma chaiyo
muri kunzwa gaizi hanzi vaitogara navo muroom vakatomboita time vachitotya
saka kana kune avo vari kufunga kuti manyepo ndichakukandira kuseri evhilo yoproof mavhii nevhene zvese zvakatombobuda paherald and co wozovaisira pajekerere what are you pamwe tinotya mastreets anoda haana tingatozomwa mapiritsi
ah inga zvako matiudze ka imwe futi achitaura imwe iri strong one yekupedzisira
ndikutraya kufunga ndakutozonyepa manje aa ah, ah, evi dzakwana dzandine proof nadzo ka ndidzodzo
horaiti wodza une proof nadzo dzakatoitika ukadziona ende dzikanetsa saka ivi une mweya yake anonzani chingotiudza ka chimwe chekupesira
iye aiti paakazobvunzwa kuti kwakazvitanga rini zvikafamba sei sei aiti iye akazviwana achiri kutongobva mudumbu saka hatizivi kuti chokwadi here kana kuti hello ndiri kutonzwa ndiri kutoshamisika nenyaya iri kutondishamisawo

aa saka pakutozviti njuzu iye ari kutozvipa zita rezvaanotoita ka
zvaatongori kune vaya vari kwachitanzi akagadzira bhodhi yakaita sei sei ndo mugariro webhodhi yake iyo tiri kumuziva nebhodhi yakadaro pakudaro
mukunzi wanzi vaya vanoti akagadzira bhodhi akadii hanzi munonyepa bhodhi yake yakangogara yakangodaro kana kubva uchikoro
haa kubva kuchikoro angu ndakapiwa body language yo yo yo yo yo inga anototyisa munhu uyu naini munhu akambochinja kuita nyoka kuchikoro maticha nevana vechikoro vakazviona munhu akambovharisisa chikoro kuti vanhu vambonzi vana dzokerai kudzimba
akaipa
mm. nyaya iyika iri kuto ini kwandiri hanzi ku inzi iti chi hanzi ku chronicle inonzi chi newspaper ndaitsvaga isi kubuda nyaya iyi kola wokoyo namami hameno vanhu vari kuti hanzi vagugula kunewspaper nyaya iyoyo asi haisi kubuda newspaper ripi yachira ndichatsvaga ndichatsvaga ndozokupa mboo
Mm. Wo saka iwe waitova waitova roommate yake waitosheya naye kudhomu. Ha, taitogara tese tichitomboti kana shirt yangu isina kuva mapfeka yangu.
Pane mumwe ari kuti hanzi my cousin went to school with ye that's a lie. Hanzi hanzi neumwe cousin yangu yakaenda naye kuchikoro inhema dzauri kutaura.
Akaenda kuchikoro kupi wacho? hanzi kucholocho Ainzi ari cousin wake pamwe atori nenyaya dzakewo futi. hanzi zvoni iwewo call- iwewo uri kunyora kuti kazeni yako yakaenda kuchikoro naye haimuzivi hanzi kazeni yako yainzi ani hanzi pamwe ukatotiudzawo nyaya dzakazeni wako iyoyo pamwe tinototaurawo futi nyaya dzakazeni wako futi vanenge vachitodzisiya

ehe mm. nga zvakaoma naini zvaanotohlisa nhai munhu
pakaipa
wo hanzi nemunhu uyu colla evidence colla hasi kunyepa ask why miss shele akaenda for cleaning for cleansing kuzcc iye njuzu akambozvitaura kuti miss shele siyanai neni hanzi akambotii miss sheli siyanai neni zviri pandiri zvikukutu hoo because pane mumwe ari kutonyora kuti hanzi miss sheli vakatomboudzwa kunzi siyanai neni miss sheli zviri pandiri zvikukutu siyanai neni vakazotoenda kunogeswa kuzetcc
Eh, ane vhud- video yaanayo payoutube yaakatobuda achitaurira vanhu kuti ndozvandiri siyanai neni
achiti zvaari zvechii
zvaatori zvozvozvo andozvandiri
zvakaoma
pakaipa
ha but iro rakanaka zinjuzu racho rakanaka zimusikana riya
aya pakunaka kakanaka zvake kana body language haa saka ndofungawo vanhu vaimuvenga kuchikoro because aitora vakomana vese akanaka kamunhu uya guys nyaya dzachona idzidzika dzinotopedza power irozi rakanakisa irozi gadzi rakanaka riya riya